Yn wreiddiol o Wimbledon, fe enillodd Joe Healy wobr Dysgwr y Flwyddyn yn 2022. Bellach, mae'n byw yng Nghaerdydd ac yn cyflwyno ar y raglen Y Sîn ar S4C efo fi! Yn ni'n adnabod ein gilydd yn dda, roedd hi'n braf gael cyfle i sgwrsio efo Joe am ddim byd ond llyfrau a darllen. Nathon ni drafod darllen llyfrau Cymraeg am y tro cynta, dod yn ôl at ddarllen, a pheidio bod ofn barddoniaeth. Helo! Helo. A chroeso i Sut i Ddarllen, efo fi, Francesca, ond efo fy ngwestai arbennig, Joe Healy. Helo, croeso i'r pod. Helo. Sut wyt ti? Ti'n iawn? Fi'n gret, siarad ti? Good, dwi'n good, diolch. Dwi eisiau gwybod mwy am y llyfrau yn dy fywyd, neu yr ffordd ti'n dewis llyfrau, os ti'n darllen, os ti'n licio darllen, os ti ddim yn licio darllen. A ia, felly, mynd â fi'n ôl, pryd Ydy, pryd ti'n cofio darllen llyfr am y tro gyntaf, neu be ydy dy atgofion gyntaf efo, efo darllen? Um, yr atgofion, yr atgofion cyntaf yw rhai lle yn amlwg o'n i'n blentyn bach. Fi ddim yn cofio'n dda iawn, ond fi'n cofio a, a fel y clasic llyfrau ti'n darllen pan ti'n blentyn a ti'n jyst yn dechrau mas yn darllen. um, fel y stwff sy'n ailadrodd trwy amser. Ie, yeah, yeah. Pethau gyda'r patrymau, ti jyst yn fel, a ti'n cofio nhw, a fi'n cofio nhw, ti'n heddi, cos mm. o'n i'n jyst yn, ti'n pethau fel, yn amlwg mae hwn i'n gyd yn Saesneg, so mae fel Hungry Hungry Caterpillar, yeah, a fel, yeah. a pethau sy'n fel, i blant, sy'n fel, gyda'r patrymau trwy ddyn nhw i gyd. Ond o'n i'n siarad gyda mam am hyn, a nath hi weid, o'n i'n rilico um, llyfr o'r enw Little Rabbit Foo Foo. a As soon as wedodd hi, like, yr eiliad wedodd hi, o, o ti'n licor llyfr yma, o'n i fel, oh yeah, Little Rabbit Foo Foo, Riding Through the Forest, blah, blah, blah, a'n syth nath e ddod nôl ata i, ie. Um, so, dyn, fel, mae'n rhaid bod rhywbeth yna, ond sa'n actually'n cofio yn union, tyma, sy'n ni ddim gallu gweithio sy'n beth oedd y llyfr cyntaf mm. i fi mm. ddarllen a dim byd fel yna, ond fi yn cofio darllen lot o Thomas y Tank, Fel, just yeah. y pethau oedd yn cyd-fynd â diddordebau fi at y pryd, sef basically trenau a gwylio teledu. So fel... Um, oh, so, a typical byw yn Llundan, lot o trenau, yr underground a bob dim. Yeah, so. exactly, yeah, yeah.
yeah, pa fath o genres ti'n licio, neu be, be, be, be sydd yn denu dy sylw mewn siop, siop lyfrau? Um, Wel, sa'n gwybod, fi'n beth person eitha gwleidyddol mewn ffordd mhm. eitha eang. Um, so, o'n i wastad yn lyco, yn Saesneg anyway, o'n i wastad yn lyco stwff dystopiaidd, mm. like, stwff sy'n gweud lot am y byd. Dyna pam nes i fel dod at llyfr glas nebo. Yeah. Dyna actually a, a, a, llyfr Cymraeg, basically a llyfr Cymraeg sydd ddim i ddysgwyr. Ie, ie, ie, ie. Fi di dysgu. Ti'n fel, mae'n, um, ti'n fel, a llyfr Cymraeg sydd, sydd dim yn anelu at dysgwyr mm -hmm. yn benodol. Mm. Um, hwna'r un gyntaf nes i. Hwna'r un gyntaf, ie, yeah. ie. Yeah, yeah.
So, ond, ond am fel wrth reswm, achos o'n i, on i yn gwybod bod fi'n mynd i joio'r stori. Ti'n fel, a hefyd fel, mae jyst yn un o'r pethau na fel, kind of, mm, beth yw'r gair, fel, ti'n gallu dychmygu dy hun fel yn y byd yma, ond hefyd mm. mae'n byd hollol wahanol. Fi'n, ie, yeah, fel wedi si, fel, o'n i'n wastad yn joio stwff fel dystopia, stwff gyda kind of rhyw fath o sail gwleidyddol, mm. um, ond hefyd fel, sa'n gwybod fel, fe wedi si, fi, fi actually di cael gymaint o amser heb feddwl am pa fath o bethau fyddwn ni'n darllen, pan fi wedi dod nôl ato fe, fi'n sylweddoli bod fi yn joio bron popeth. Ti'n meddwl, yeah, ti'n meddwl, yeah. ti'n, fel, y, y llyfr arall sydd da fi fan hyn, sy'n hollol wahanol yw Cwlwm. Mm, gan um, Fion Enlli. Gan Fion Enlli, ie. Yeah, yeah, yeah. um, a mae hwnna'n stori personol, mae'n edrych fi. Mae'n ma, ma stori am rhywun sydd yn gadael Cymru, mynd i symud i mm. Linden, wedyn yn dod nôl ac yn cael y teimladau o fel teimlo, mo, i ffwrdd o getre a fel, um, mae pethau gwleidyddol ond fe hefyd, nice. ond mae'n fel, mae'n lot ohono fe'n dod lawr i'n cynnydd fel teimlad personol mm. um, y prif gymeriad yn y, yn y llyfr am byw yng Nghymru a byw yn mm. Llundain a beth sy'n wahanol rhwng dyn nhw, sio ti'n teimlo fel person gwahanol yn y yeah. dau le. Yeah. A obviously fi yn bersonol, mae hwnna wedi taro fi achos fi'n dod o Lundain yn reiddiol ac nawr yn byw yng Nghymru. Yeah. So mae'n kind of fel Yym, ie, ond 'swn i ddim 'di rhoi fy hun yn y categori o'r fath o berson sy'n enjoio pethe fel 'na. Ie, T'mo' fel, ie, t'mo' be' fi'n meddwl? tan darllen y llyfr yna, Ie, yn union. ac yn mae o'n jyst yn dangos yn di bod o'n, ie, mae'n yy weithiau sdim ots am yr am y genre neu'r stori pa- ie m- ti'n gallu ymgolli dy hun mewn llyfr os os os mae'r stori yn apelio. Hmm. Yym ie, o'n i'n wrth fy modd efo'r llyfr yna hefyd a a dwi yn teimlo fel mae'n un o heina lle fysa unrhyw un sydd hyd yn oed jyst yn gadael Cymru ar wyliau, er enghraifft, os maen nhw yn byw yng Nghymru, a maen nhw'n wynebu cwestiynau am Gymru, am Cymreigdod ac ati, a mae pawb yn gallu unieithu efo hynna, dwi'n mhm. teimlo. Mm. Um, o'n i'n meddwl sa'ch chi'n licio'r llyfr yna. Um, felly, ti'n bod o'ch ti sôn am yn yr ysgol ac ati, a be o'ch ti'n darllen ar, o bosib llyfrau gwleidyddol, mm. ydy hynna'n rhywbeth o'ch ti'n, um, ti'n gwybod, yn o'ch ti'n darllen lot o lyfrau fel person ifanc yn yr ysgol uwchradd o bosib, neu yn y brif ysgol, fel oes unrhyw llyfrau o'r adeg yna o, o dy fywyd sydd yn, dim yn gwybod, aros yn y cof? Mm, ie, fi ddim yn cofio darllen lot tu fas o'r ysgol, gwir y gwir, fel, fel weres i, fel fi wedi kind of dod mewn y mas o darllen yn mm. bywyd fi. Um, o'n i'n licor pethau fel, o'n i'n sôn o fel pethau dystopiaidd, ond mm. fi hefyd yn licor pethau fel sy'n completely fel byd arall, fel Lord of the Rings oedd un fel hoff lyfrau fi. Fel, fi'n un o'r bobl weird na nath darllen Lord of the Rings cyn gweld e yn y ffilm. oh, wow. yeah. um, ond, ie, yeah, o'n i hefyd yn joio fel y ffordd hwnnw wedi cael ei sgwennu, fel y, y ffaith oedd fel Tolkien wedi jyst ei wneud y byd ma lan a'r ieithoedd i gyd, a fel, tyma, fel cymunedau i gyd, mm. tyma, fel, a oedd e'n Um, Sa'n gwybod, fel, dyna, ie, yeah, dyna The Hobbit a Lord of the Rings oedd y rai o'n i'n joio, fi'n cofio joio pan, pan, pan o'n i'n atio teenager fel yn, yn darllen ti fas o'r ysgol. Mm. Ond hefyd, ges i brofiad eitha weird yn yr ysgol hefyd, achos o lot o bobl, os ti'n mynd trwy ysgol gwrdd yn Saesneg, mae pawb yn darllen o maes o men. O, oh, dwi'n cofio hwnna, ie.
Yeah. nes i ddim, fel fi erioed wedi. O na? A, a wedyn, so pan o'n i'n neud tygau,

Shakespeare hefyd, mae'n siŵr. Shakespeare, wel, obviously, mae yeah. lot o bethau Shakespeare, ond... Yeah. But, nethon ni ddarllen, y gyfer Tygau, nethon ni mm. ddarllen um, Roddy Doyle, oh. um, Paddy Clark, ha ha ha. Oh, sef yeah. fel stori am uh, plentyn yn tyfu lan yn dilyn, um, a mae rhieni fe yn gwahanu, a wedyn mm. mae'n cael y kind of fel coming of age kind mm -hmm. of mm-hmm. process o fel bla bla bla. A mae'n ma fel stori hollol wahanol i beth, beth sydd ti'n disgwyl, mm. I think, i twa, pobl o'r oedran a darllen. Mm. Ond dan un o'r llyfr fi actually di dod nôl ato fe, cos ar y pryd, fel weris i, kind of, yn debyg i dysgu ieithoedd, ar y pryd yn yr ysgol, o'n i jyst yn gweld fel, oce, okay, mae rhaid i fi wneud hwn, mae rhaid yeah. i fi ddeall e'n iawn, yeah. y deall y themau a pethau fel, fel fod gallu sgwennu amdano yeah, nhw. Ie, mae'n ticio box mewn yeah.
ffordd, yndi. Um, ond wedyn ni, obviously, yn dod nôl ato fe a meddwl, o oh, na, mae hwn yn llyfr rili dda yeah. a fel um, yn gweud lot am kind of, cymdeithas Iwerddon ar y mm. pryd a fel, ie, yeah, just, um, yeah, um, Ac... So, yeah, sorry, go. Na, na, o'n i jyst yn dweud, dwi'n iawn i feddwl bod hwn wedi cael ei sgwennu o safpwynt y plentyn hefyd, mm -hmm. fel mae'n rhyw fath, achos mae'n lot o lyfrau fel na yn y Gymraeg, dwi wedi sylwi, neu uh, gan awduron o Gymru yn, yn y Gymraeg neu yn Saesneg, fel... Mm. Um, er enghraifft, y llyfr uh, Pidgin gan Alice Conran sydd ar gael yn Saesneg a Chymraeg. Mm. Um, a mae hwn yn neud rhywbeth tebyg mewn ffordd really, really diddorol, dwi'n dwi meddwl. Dwi'n meddwl, sa os, os, nes ti, os ti'n licio stuff roddi doel, dwi'n meddwl sa Alice Conran yn un i chdi. Mm. Um, a ie, yeah, mae hynna'n rhywbeth diddorol, y, y syniad o sbio trwy, sbio trwy llygad person ifanc hefyd. Yeah. Um, so mae'n ei synwyr bod nhw wedi rhoi fo ar bod, arholiad ti gau, achos yn amlwg fydd pobl yn o bosib yn gallu uniaethu er bod nhw'n byw mewn gwlad arall neu yeah. be bynnag. Mhm. Ie, yeah. um, yeah, sa'ch chi'n licio pigeon, sa'ch chi hefyd yn licio, dwi'n meddwl, Thomas Morris. Ti wedi clywed am Thomas Morris? Mm -hmm. Sa ti'n really licio stuff o, dwi'n meddwl. Um, dwi'n eisiau gwneud gormod, achos dwi'n cario jyst eisiau chdi darllen o a gweld beth ti'n meddwl. Ond okay. sôn am straeon byrion, achos nes i sôn am straeon byrion gynnar, mm. mae gen o fo dau gasgliad o straeon byrion, maen nhw'n holl o wych. So, fo di'r un nesaf. Os ti'n licio Roddy Doyle hefyd. Ah, okay. Um, ond, ie, yeah, yeah, sori. Well, na, na, na, jyst yn sôn am hwnna, cos fel, um, y ffaith bod hwnna wedi cael ei sgwennu o safbwynt y plentyn, mm. ond hefyd, ti'n gallu gweld e yn y ffordd mae, mae wedi sgwennu, cos pan mae, fel bod y plentyn yn tyfu lan, mm. mae'n, a ffordd mae wedi cael ei sgwennu yn newid. Mae, so mae, i ddechrau mae'n eitha basic a kind of fel mae ar bwrpas wrth gwrs, wel, jyst yn defnyddio iaith syml, mm. a wedyn fel bod y plentyn yn tyfu, mae'r ma iaith yn, yn fynd yn fwy cymhleth, basically. Mm. Um, ond wedyn ni, mae hwnna hefyd yn kind of, un o'r pethau, dyna pam fi ddim yn gallu rili really categoreiddio be fi'n licio o ran um, pa fath o lyfrau. Mm. Fi'n licio stwff sydd yn, sydd yn cyfleu pethau newid yn y ffordd mae'n di cael ei sgwennu. So mae, mae lot ohono fe am y ffordd mae pethau'n cael ei sgwennu mwy na'r stori ei hun. Mm. Pan fi'n joio darllen, fi'n gweld fel rhywbeth clyfar yn y ffordd mae rhywbeth i cael ei wneud neu beth bynnag. Um, a hefyd, fi'n gweld yr un peth gyda barddoniaeth, kind of mm. fel, mae hwnna'n rhywbeth fel, o'n i, e, so, pan o'n i'n iau, o'n i ddim really yn darllen barddoniaeth o gwbl, mae hwnna wedi kind of, digwydd ar ôl i fi dechrau dysgu Cymraeg. So wedyn, mae un o'r pethau yna, fi'n licio meddwl am sut mae kind of, diw, fel llenyddiaeth a barddoniaeth a cerddoriaeth i gyd ddim yn gorfod bod yn separate. So maen nhw'n mm. gallu bod yn fel maen nhw'n gallu plethu os ti eisiau. Yeah. Fel, yeah, yeah, of course. Yeah, um, yeah. So dyna un, dyna un o'r pethau fel sy'n wastad yn dod nôl ata i fel yn y ffordd mae rhoi doel i sgwennu o safbwynt plentyn Ond hefyd fel, ie, yeah, just pethau, siwt ti'n cyfleu pethau fel seiniau, pethau fel, a mae hwnna'n dod lan lot yn Gymraeg, mwy na'n Saesneg, sy'n ni'n gweud. Mm. Um, uh, ond falle bod fi jyst ddim gyda'r cefndir yn Saesneg i. jyst ddim yn gwybod am y pethau yma. Ond... Wel, dwi'n siŵr am hynna, dwi'n siŵr am hynna. Ond ti'n fawr sôn am farddoniaeth, felly ti hefyd yn yn sgwennu yym ac yn wneud pef- tibod perfformio, yym felly 'sa chdi'n deud bod ti'n darllen lot o barddoniaeth a dyna be sydd yn dy ysbrydoli chdi, neu gwrando ar cerddoriaeth, neu tibod yn yn cymryd mewn yr gwahanol mathau o celfyddydau 'ma a wedyn yn yn sgwennu pethe, neu... ti'n bod, be, be di'r broses o'r, o ran hynna? Fi'n darllen lot mwy o farddoniaeth nawr na o'n i o'r blaen, achos mae da fi'r hyder, fel o'n i'n sôn o'r blaen, o hyder i actually like, yn llythrenol pig o rhywbeth lan a darllen e a meddwl fi actually'n deall, ti'n fel 80% o be mae hwn yn golygu, a'r pethau fi ddim yn deall, fi probably yn gallu ffind nhw yn geiriau ar y brifysgol, neu rhywbeth, ti'n meddwl, yeah, yeah. mae pethau, wrth gwrs mae'n wastad yn mynd i fod yn pethau fi ddim yn deall, fel, mm. ond fi jyst i dod i arfer gyda'r teimlad na nawr, mm. so fi, fi actually wedi magu hyder i fi fy hun uh, dysgu mwy o farddoniaeth, achos fi'n ffind fe yn ffordd really dda o, fel o'n i son o blaen, sa'i di llwyddo troi digon amser i fi fy hun darllen stwff. So wedyn mae'r barddoniaeth wedi bod yn kind of drws eitha neis i fi jyst pigo rhywbeth lan a darllen nhw literally mewn dwy funud. Yeah. A ti di gorffen rhywbeth, darn yeah. gyfan. Yeah, yeah. A wedyn ti'n kind of gallu bron fel dadansoddi fe, meddwl amdano fe. A mae'n meddwl rhywbeth ar ben ei hun, jyst rhywbeth eitha byr. Mm. A wedyn o fyna, fi di, yn diweddar iawn, ti'n meddwl, jyst di adeiladu fel fel si, just hyder yn, yn, yn fi fy hun yn darllen, yn wedi yn Gymraeg. Yeah. Just o, oce, okay, os fi'n gallu darllen un ti dalen, fi'n gallu darllen deg. Yeah, a wedyn just yn mynd o fyna, to. Ie, yeah. a mae'n newid wedyn y ffordd ti'n meddwl, dwi wedi cael profiad tebyg, a dwi'n teimlo fel ti'n mynd o gweld llyfrau yn ymwedig o safbwynt tibod, pobl fel ni sydd wedi dysgu Cymraeg, fel ti'n mynd o gweld o fel rhywbeth fel adnodd i helpu chdi dysgu i rhywbeth ti'n really joio a ti'n cael lot o allan ohono fo. Mm. Um, so, sa, sa chdi'n deud fel barddaniaeth yn, yn fo, achos dwi'n siŵr fysa lot o bobl yn clywed y gair barddoniaeth yn feddwl, na, mm. dwi ddim yn, fel o'ch ti'n deud, dwi ddim yn dall yr geiriau yma, dwi ddim yn uniaethu efo hyn, ond i chdi fysa chdi'n deud bod barddoniaeth yn fatha man cychwyn da, ti'n bod, i, i lyfrau eraill? Ydy, achos mae'n llai, mae'n ffordd mae'n llai intimidating, achos mae'n byrrach. so, mae'n yeah. dieddol o fod. But, so, oh, but, mynaf, gweld, yeah, yeah. nofel swmpus. Ond mae'n ma, ma rhai bethau, os fi'n darllen, os o'n i'n darllen cwbl beth y bore yma, jyst cyn dod yma, a wedyn ni fel, ie, yeah, mae hwn yn un didalen, mm. a fi'n deall rhan fwyaf, fe ddim yn deall bob un gair, a weithio'n fi ar geiriad y Brifysgol Academy, jyst yn trio ffind o mas o beth mae hwnna'n golygu. A wedyn, ti'n kind of, ti rhoi y darnau at ei gilydd, mm. a mae'n ma ffordd eitha neis i just dod i arfer gyda y broses, broses o ddarllen, cos mm. i fi, dyna, dyna really, fel ni'n sôn, fel, dim ond yn diweddar iawn fi wedi dod at y broses o ddarllen eto, a fi am spel wedi mm. bod yn i, i ffwrdd o just darllen unrhyw lyfrau gwbl, mm. a wastad yn gweld e fel her yeah, i wneud hwnna. Yeah. Um, so o'n i yn chwilio am, i fi fy hun yn bersonol, just fel trio ffindo ffyrdd o'n i'n gallu just cael fel baby steps nôl yeah, mewn nôl i... Ie, darllen.
Yeah. Ond on pam, be sydd yn neud i chdi eisiau darllen mwy? Ti'n gwybod, be am ddarllen sydd yn apelio? No, dyna'r thing, cos fel ti'n sôn, fel, fi wedi sylweddoli bod yn helpu fi ymlacio, mm. fel pan fi'n cael yr amser i darllen, fi yn joio wneud, a mae, mae jyst yn... Um, mae un o'r pethau hefyd fel, fi wedi dwi'n meddwl, just cyrraedd pwynt yn bywyd fi lle fi'n kind of fel, ah, fi'n falle bod fi angen treulio mwy amser am ben fy hun a neud pethau fel, yeah. just fel, a, a wedyn sylweddoli bod, bod fi yn joio treulio amser ar ben fy hun, yeah, so felly yeah, yeah. fel, pan fi ar ben fy hun, wedyn fi'n piw lan llyfr, a fi'n fwy dieddol o just mynd mewn i kind of byd arall a gallu kind of canolbwyntio ar rhywbeth fel yna hefyd, yeah. cos weithiau fi wedi ffeindio bod bywyd mor brysur bod ti ddim yn gallu, dim just y ffaith bod ti ddim yn gallu cael amser i wneud e, ti ddim yn gallu ffindio'r amser, ond hefyd ti ddim yn gallu ffindo yr egni, yeah. mae fel i ganolbwyntio ar rhywbeth sy'n wahanol i beth sy'n bywyd ti yn, yn barod, mm. sydd yn drist, ti'n meddwl, mae'n rili really drist fel meddwl am hwnna, ond fel, fel, sy'n ni ddim i fynd yn gallu yn enwedig yn yr iaith Gymraeg, a falle mae hwnna'n just yn thing i fi, ond fel, yn enwedig yn Gymraeg, ond i ddim yn gallu eistedd lawr o dywydd y dydd a gweud, oce, okay, fi'n mynd i joio llyfr yma, ond i'n just yn gweld o fel her, fel, mm. pam fydden ni eisiau rhoi mwy o wybodaeth yn pen fi, fi just eisiau cysgu. Ie, yeah, mae lot o gwaith meddwl. yeah, um, so wedyn, ie, yeah, fel, ond wedyn ni, mae'n bwysig just cymryd amser mm. i ffwrdd a wneud hwnna. A fel wedi si gyda barddoniaeth, nes i ffind o hwnna yn ffordd really dda o just ti'n gallu neud e mewn deg munud. Ti'n meddwl fel, ti'n gallu darllen fel darn gyfan o farddoniaeth mewn deg munud, a oce, okay, ie, yeah, fi di derbyn fo fi ddim yn mynd i ddeall pob un gair. So, fi just di derbyn hwnna, a mae hwnna'n ffain. So, mae, dwi e ddim, just dim problem gyda hwnna. Um, ond mae'n, i fi, mae'n just yn teimlo'n llai intimidating a falle bod fi jyst yn bod yn perfectionistic amdano fe, fi'n gwybod, fel, mae'n teimlo'n llai intimidating na just darllen penod gyfan. Yeah, Achos fi'n yeah. teimlo fel, o, oh, weithiau, os fi'n pego lan llyfr, oce, okay, mae yna, I don't know, 30 tudalen yn y benod ma, mae rhaid i fi wneud amser i darllen hwnna i gyd mewn un, otherwise... Yeah. Mae'n teimlo fel commitment yn dydi. Yeah, yeah, well. so, so yeah, mae'n, mae barddoniaeth wedi helpu fi weld hefyd bod ti'n

be, tymo, be o'n i'n neud gyda bywyd fi, o'n i ddim yn gallu esbonio be o'n i'n neud gyda amser sbar fi, o'n i'n fel, fi ddim yn gwybod, fel, yeah. fi literally ddim yn gwybod, fel, a wedyn, so nes i cael kind of bach o reckoning gyda fi fy hun, a jyst bod fel, oce, okay, sut ydw i'n mynd i actually neud y pethau sydd yn neud bywyd yn well, a mae un o'r pethau sy'n ei bywyd yn well yn just fel, fel wes i, fel darllen, um, tyma, fel gweld syniadau creadigol pobl eraill sydd yn wedyn yn ysbrydoli ti, a wedyn ti'n cael fel Mae pethau'n mynd mewn cilch fel yna. A wedyn, so i fi, fi wedi gorfod trio meddwl am sut fi'n mynd i ffit o hwnna mewn i bywyd fi o gwmpas just fel popeth, popeth arall sy'n mynd ymlaen yn bywyd fi, ond hefyd fel yn y ffordd lle fi'n ddim yn teimlo'n eog os fi ddim os, mm. os fi ddim yn neud digon amser i neud e. Yeah, fo, os, yeah, yeah. Fi, os, fi, os fi ffind o bod fi literally just yn pigo lan llyfr am 5 munud, tra bod fel y, tyma, mae coffi yn berwi yeah, neu rhywbeth fel yna. Ie, tyma, ie, yn union. Fel, neu just, tyma, fel, fel nes ti sôn, fi'n gweithio fel tutor Cymraeg, so weithiau, na i osod stafell, a mae da fi 10 munud cyn i'r wers ddechrau. Mm. Wel, dwi, dwi hwnna ddim yn digon amser i darllen penod gyfan, ond falle gallwn ni pigo lan like, barddoniaeth neu unrhyw beth fel yeah. rhywbeth byr a just darllen e straight yeah, off. A yeah. hefyd, fel fi, fi di ffindo hwnna mewn ffordd o osgoi Cos be o'n i arfer wneud, fel pethau o'n i dallen mwyn dim byd, oedd pethau yn y byd go iawn, fel erthyglau yn y mm, newyddion, mm, y pethau mm. fel yna, cos o'n i jyst yn mynd ar ffôn fi, a os o'n i'n dallen yeah, unrhyw beth o gwbl, yeah, os o'n i'n yeah. sgrolo, neu fel, ie, jyst benni lan ar ta, BBC News yn darllen rhyw nonsens am y budget neu rhywbeth. Ti'n meddwl, dyw hwn ddim yn diddorol. Mae'n bwysig mae'n un ffordd, ond ti'n meddwl, dwi ddim, dwi ddim Dwi ddim yn cael yr un effaith yeah. na ddallen rhywbeth yn, yn creadigol. Na, yeah. di. A dyna di'r peth, fel, fel ti'n deud, just ffeindio amser, hyd yn oed 5 munud bob dydd i ddallen, i Ie, jyst cael pum munud i chdi dy hun i ymlacio, mae hynna'n gallu gwneud byd o wahaniaeth, fel ti'n dweud, dyna beth sydd yn gallu helpu ni hefyd yn, yn meddyliol, um, yn creadigol. Just, mae yna gymaint o benefit iddo fo, dwi'n yeah, meddwl. Os, a, a hefyd fel, mae'n, mae hwnna, fi wedi gorfod ffindo hwnna mas i fi fy hun a ffindo ma- t'mo' fel ma'n un o'r pethe fel fel wedes i fi 'di mynd blynyddoedd a blynyddoedd heb rili meddwl am y ffaith o'n i ddim yn darllen gymaint â swn i'n lico fel a pan odd pobl yn sôn am llyfre o'n i jyst yn switch off o'r sgwrs yeah. t'mo' o'n i jyst yn kind of fel na fi ddim yn gwybod dim, fi, dim, fel... dim, fi ddim yn gwybod dim byd yeah. am hwn t'mo' fel a hyd yn ti'n cael yn pen dy hun wedyn o oh, fi jyst ddim yn mm. berson mm Ie, llyfrau, fel, llyfrau, yeah. fel, dyna, dwi'n hwnna mae'n wir. Na, fel, of course. Hefyd, mae, a, wrth dysgu'r iaith Gymraeg, mae'n kind of fel, hefyd, ti'n perswadio dy hun bod ti ddim yn digon da mm. i ddarllen rhywbeth, ti'n fel, dyw Cymraeg fi ddim yn digon da i ddeall hwn. A eto mae lot o fe fel yeah. magu hyder mm. yn ti dy hun o fel, fel, actually, ie, yeah, fi newydd ddarllen fel, I don't know, ugen tudalen beth bynnag yw e. Ie. Fel rhywbeth eitha byr, a wedyn ti'n mynd o fyna, ti'n adeiladu mwy o kind of fel hunan hyder. Ie, yeah, wrth gwrs.
A ti'n gwybod be, fel a'ch ti'n sôn am ffitio amser i mewn ac yn meddwl, oce, okay, iawn, jyst yr cyfleoedd bach, fel ti'n deud, cyn dosbarth neu ar y tren neu be bynnag, jyst pum munud bach, ffeindio'r cyfleoedd ma dydd i ddydd, jyst i, i, i flaenoriaethu amser i chdi fatha switch off, darllen am 5 munud. Um, Ti'n gwybod, sa chdi'n rili really licio cyfres stori sydyn, dwi'n meddwl. Mae'n mm. syniad ydy bod nhw'n straeon sydyn, yeah. wrth gwrs ti'n gallu darllen nhw'n gyflym, um, ond maen nhw'n nofelau neu straeon byrion a yeah, pethau byr, um, perffaith i'r math yna o beth. So, ella, ella sa chdi'n licio heina, o bosib. Felly, sut wyt ti'n, ti'n gwybod, ti wedi sôn am sut sa chdi'n licio darllen mwy, um, sydd yn wych. Um, dwi'n hapus iawn i clywed hynna. Ond sut wyt ti'n datblygu, ti'n gwybod, habits darllen? Sut wyt ti'n dechrau bod rhywbeth fel yna, ti'n meddwl? Wel, wedi si, mae'n Mae'n eitha odd, ti'n meddwl, profiad personol diweddar iawn, iawn, iawn i fi, sef, oce, okay, fi yn gwybod bod fi'n mwynhau e, fi'n gwybod bod fi'n gorfod neud amser i wneud e, um, lle dwi'n gallu dechrau a kind of fel starting point fath o beth, a just jump off. Um, I fi, oedd e yn llythrenol fel fforso fy hun i fod mewn sefyllfa lle fi ar ben fy hun, a fel mm. cymryd fy hun yn, like, physically i ffwrdd o bawb arall. Um, I fi, fi wedi gofyn gwneud cwbl o newidiadau yn bywyd fi i wneud hwnna ddigwydd, ond mae'n neud lles i fi, just fel trio ffind o'r amser, just cwpl o oriau bob wythnos i just ishte lawr a bod ar ben fy hun, a fi'n gwybod yn yr amser yna os fi yn teimlo llonydd, na i bigo lan llyfr. T'mo' fi'n gwybod fi'n fi'n gwybod na i, jyst yn naturiol. Dyw e ddim yn gorfod bod yn rhywbeth fi'n fforso wneud, ond fe jyst yn wneud digon o amser i fi fod ben fy hun, a wedyn gwybod bod 'da fi'r t'mo' adnoddau 'na o gwmpas fi lle fi'n gallu estyn nhw fel um, A ie, fi probably 'di darllen mwy trwy'r broses yna o jyst trio wneud, jyst trio bod ar ben fy hun a trio wneud yn siŵr bod 'da fi stwff o gwmpas fi, fel fi 'di neud cwpl o fel trips bach ar ben fy hun yn ddiweddar jyst jyst i fod fel ok fi'n mynd i fynd ar y trên, fi'n mynd i gyrraedd rhywle fi heb fod o'r blaen, fi'n mynd i aros i noson mewn rhywle hollol newydd a fi yn mynd i fod ar ben fy hun 'c'os sai'n nabod neb a mae ma' hwnna jyst yn mynd i fod yn fel amser i fi a wedyn yn y broses yna, fi'n bennu lan a darllen. So, fi'n fi mynd â llyfrau gyda fi, neu hyd yn oed, oedd un waith nes i hwnna, a o'n i wedi anghofio mynd â llyfrau. O'n i jyst yn hef, hef no. feddwl amdano. Wedyn o'n i fel, oh, nawr fi angen llyfr. So, fel, yeah. Ond o'n i yn y lle yma, o'n i fel, oce, okay, fi'n mynd i fynd i siop a jyst prynu random. So, fel, so, fel llyfr completely random. Fe so, ges di?
Allan o, well, na, weirdly enough, well, I don't know, hwnna ddim swnio'n random, ond ges i The Handmaid's Tale, oh. achos o'n i fel, yn kind of stuck mewn sefyllfa lle o'n i fel, well, does dim lot o lyfrau o gwmpas ma, fel, o'n i fel, jyst yn trio ffynd o rhywbeth yeah, i ddarllen. O'n i fel, well, obviously mae hwnna'n classic, ond hefyd, o'n i heb darllen e o blaen. Fel o'n i, on i sôn fel, mae yna gymaint o classics ma asna, which fi di skipo rhyw ffordd. um, so o'n i, yeah, just pigo hwnna'n lan, a, a ti'n mo, yeah, i fi, mae'r mae'n fater o just neud... Mae'n swnio fel... Fi, fi ddim eisiau fe deimlo fel fi jyst yn neud amser i fi fy hun. Mm. Ond mae actually yn... Fi... Ti'n gorfod cael... I fi, ti'n gorfod cael y llonydd mm. yn pen ti, fel bod ti'n gallu canolbwyntio ar rhywbeth newydd, a wedyn yn sylweddoli bod hwnna'n dod nôl at y ti, achos mae actually'n rhoi i fi y broses o fel cael y llonydd na, darllen mwy, yn rhoi mwy o lonydd, yn, tyma, mwy o, tyma, deimlad kind of ymlaciol i fi. A wedyn mae eisiau wneud fi eisiau darllen mwy. Tyma, a wedyn mi'n mynd nôl ymlaen, nôl ymlaen. So wedyn fi di, fe wedi sydd, yn llythrenol, probably mis oedd diwetha di, mm. datblygu sgiliau darllen eto, kind of thing. Yeah, yeah. Mae ma bron fel, dyw sgiliau darllen ddim yn gorfod bod jyst fel can I understand these words? Mae'n fwy fel, mae actually yn i wneud gyda, wyt ti'n gallu fel, really cymryd mewn beth ti'n mm. be ti'n darllen. A i fi, dyna'r sgil fi wedi datblygu, yeah. just trwy trio. Canolbwyntio yeah. ac yn ti'n bod, ti yn, mae rhyw fath o disciplin mewn ffordd yn di, mm. fel ti yn rhoi'r amser na i chdi, just i, i, i fod mewn cymryd llyfr da a just ymgolli yno fo. Ie, yeah, a hefyd, fi ddim eisiau swnio fel bo fi'n neud e um, achos bo fi'n fel, o, oh, dylen ni ddarllen mwy neu fi'n mynd i... Dwi'n mynd gwybod, fel, ma, ma, dwi e ddim yn... Dwi, fi, fi ddim credu ynddo fe fel rhyw fath o astudiaeth. Mae'n fwy na, fel... Na. Fi'n neud e achos fi'n gwybod bod e'n ei lles. So, ma, yeah. a, fi, a fi di... Mae'n ma rhywbeth fi wedi gorfod, gorfod dod at o broses o fod fel, ok, be fi'n neud yn wrong fan hyn, i be, pam bod fi ddim yn cael amser i darllen? Wel, actually, oedd e achos o'n i ddim yn neud digon o ymdrech i wneud, i just cael y fel bits bach mm. yna, fel, fel o ti'n sôn, fel rhai funudau just i fod fel, ok, this is my time now. Dyma fel, a wedyn, yeah. just, pan ti'n sylweddoli bod ti'n neud e, wedyn ni ti jyst yn, to, ti'n, mae'n eisiau, mae'n ma neud ti eisiau neud y e mwy. Mm. So. O, ti'n dweud, dwi'n, dwi ti'n bod, ti'n llygad dy le, dwi'n cytuno cant cant, achos fel o'n i'n son gynnar, fel i fi, mae'n mater o ffeindio fel cyfleoedd bach, fel just 5 munud bob hyn a hyn, um, ond y syniad o feddwl amdano fo fwy fel ti wedi, dwi wrth fy modd efo hynna, y syniad o ti'n gwybod ti'n mynd ar er enghraifft os ti'n mynd ar drip neu rhywbeth a ti'n mynd â llyfr efo chdi, achos dwi wastad yn cadw llyfr efo fi lle bynnag dwi'n mynd, mm. um, ond dwi wrth fy modd efo'r syniad yna fel ti yn wedyn yn blaenoriaethu bod, dy, dy les um, a, a hefyd gobeithio, yn enjoyo hefyd um,

gorfod i, i ddarllen rhai pethau, a wedyn pan ti'n gallu dewis yn annibynnol, mae lot o bobl jyst yn, yn colli diddordeb. Ond, hmm. ie, mm. yeah, mae'n rhaid braf gwybod bod, bod ti di, ti di llwyddo i, i ddod yn ôl um, at darllen. So, diolch yn fawr iawn am rannu dy, dy holl um, doethineb am, am, am, am ddarllen. Sure, am doethineb.
Um, a dwi jyst yn gobeithio bod ti'n parhau i ffeindio'r llyfrau gwych mae ti'n ti mwynhau a Ie, yeah, diolch yn fawr iawn am y sgwrs, Joe. Diolch i ti, Franci. Diolch yn fawr iawn am rand ar y benod hon o Sut i Ddarllen. Mae'r rhestr o'r llyfrau da ni wedi trafod heddiw ar gael yn ysgrifiad y benod. A chofiwch fod yr holl gyfrolau ar gael o eich siop lyfrau neu lyfrgell leol. Mae modd gwrando ar benodau eraill y gyfres yn y llefydd arferol neu ewch i YouTube i wylio.